Häerzlech wëllkomm zrëck bei enger neier Episode vu Kaméidi, a bei der leschter vun dësem Joer esouguer, mam Gilles a mam Piz.
Moien!
Gudde Moie Gilles!
Moien, de Pete ass effektiv déi Lescht. Ech sinn bëssen, bësse Pippi an den Aan awer, ne?
Oh, et geet. Dat ass jo just déi Lescht vun dësem Joer. Nächst Joer geet jo erëm knallhaart weider. Knallhaart weider. Mee dat ass awer ëmmer eppes, iergendwéi eppes Spezielles. Du schaffs awer dat ganzt Joer esou op, op déi famous Lëscht duer, gell? Ja, ja, ja. Muss ëmmer erëm Notizen zwëschenduerch awer kéint drakommen, an wat net. Jo, an am Endeffekt ass se guer net dat, wat se nach virun engem Mount Am Ufank aus gesinn huet ja. das, das, nee, das das normale bëssen ja das vill ze vill gut Musik gelaf des Joer fir se all am Schwensch Ech hun meng Lëcht alleng haut dräimol ëmgeännert ne eng ja, ja, hun och meng all woch eng Kä gekuckt se mm, Neet vun enke gest van dem Drun, well huet ke wäert Ja paar Tuch haut gëtten as gut Ech gat freck as alle schon Joer hier gell gemeint. Lechte Mount wou mer déi lescht waren se. Ja ja ja ass krass. Ja mir haten och lo eng Zäitchen äh, fir dass ass eng Zäitchen lo schon net hunn näischt gemeet, mee mir hunn eso eng Zäitchen net héieren. Dofir lo si mer voll voller Elan rëm hei fir ganz vill absolut Interessantes ze schwätzen. Zumindest mir fannen déi interessant he an jo Album of the year ne ass e groussen Titel. wéi mer all wëssen, a mir hätten och kéinten Alben mat déi Top 50 maachen, mir hätte se gefëllt kritt, mee esou laang, esou vill Zäit hu mer éischtens emol net, fir dat opzehuelen. Nee, esou vill Zäit hutt Dir och net, fir dat unzelauschteren. Nee, absolut net. Dofir bleift mer bei eisen 10, fannen 10 ass eng schéin ronn Zuel. Ja. A mee jo, d'Joer hat effektiv rëm mega vill Krasses ze bidde gehat, gell, muss ee soen. Elo, ech mengen, mir huelen dat hei elo Mëtt Dezember op. Ech hoffen, et kënnt elo näischt méi raus, mä wann, da gëtt et eeben eng Last-Minute-Mention, gell? Ja, voilà, wann, da war et Pech gewiescht. Ja, ja, ja. Jo, ech mengen, d'office fänke mer domat un. Ech mengen, Lëtzebuerg huet ganz vill erausgeheit dëst Joer, vill Leit, mat deene mer och eppes gemeet hunn. An ech mengen, solle mer se e bëssen opzielen? Natierlech maache mer dat hei. Mir loosse keen ewech. Mir vergiessen och bestëmmt Leit. Ass Lëtzebuerger Landsläit denken. Absolut.
BFFs héier. Jogger huet nei Lidder erausbruet. Mir schwätzen zwar net ëmmer onbedéngt vun Alben, mee an deem Fall fir mech eng lëtzebuergesch Release muss egal wéi genannt ginn. Jogger war do, Hexene, mat deene mer och eppes gemeet hunn an e ganz interessanten Interview an Outtakes haten, mee dat dat gidd der an enger aner Episode eng Kéier gewuer. Ween hu mer nach, ween huet nach dest Joer geliwwert? Ja, Blanket Hill ganz am Ufank vum Joer natierlech.
Ja, ja, ja. An dann. Fusion Bomb. Fusion Bomb, richteg. Preeter. Subblind.
Subblind, Preeter.
ja, ja. Arduino Serpent Storm, Bites. och nach, och nach do. Sleeper's Guild.
Prinzipiell ja. Sleeper Skill nee, ich mein, hat nach net opgezielt méi effektiv do war do war Oreps do äh, Jo an bestëmmt nach egent falsch anere, wo man lo net sou wäit dru geduet hunn, well man och net alles kënne lauschteren. Voilà. Ja, Fall was och heier am Land vill geschitt ja. ja, muss so an ja. ja. Hast du dann so eng eng eng Trupp 3 vun dengen äh, Lëtzebuer Releases vun dësem Joer? Also also
Ech hunn definitiv eng Top 3, wou mer och virdu scho geschwat hunn. Ech kann der déi do spontan nennen, well ech do einfach punkto wéi et wéi et sech unhéieren huet, wéi professionell et war an wéi einfach et einfach ze lauschtere war. An Nummer eent ass bei mir Subliant, gell, fir ewech, ass kloer. Dann Hexene, well ech den Album, och wann et just e puer Lidder sinn, gudden mysteschen, soen ech mol, schwaarzen Metall. Äh, an där Versioun hunn mär, mengen ech, bis elo nach net wierklech zu Lëtzebuerg héieren. An Ja, dat huet, ja. äh, dat huet definitiv eng Plaz äh, verdéngt. An äh, jo, an Preater. Preater war, am Fong, am Fong sinn se all gutt, gell, si mer mol éierlech. Selbstverständlech, Mee- ja. Dat ass och schwéier do elo äh, engem Krounen ze dinn, mee dat war elo mol déi dräi.

Ja.
An äh, ja ech meng schon och hei nach wies du och nach so hot Contenders wot leider net an eis Top 10 gepackt hunn. Me ja, ich menge mir ja. sinn awer eierlech wann man soen so déi 10 wo mal heilo nennen oder 20 eis zwee. Ech menge dat just äh, op ganz hegen Niveau gepingelt fir dee Plazen ze ginn, well u sech sinn dee mengen ech bei dem enge wie bei dem anderen genauso viel gelaf an genauso viel sinnvoll Äh, ja. An äh, méi ass et du sech net. Ich fand dat immer schwéier se eng Top 10 so ah, dat war gut, dat war schlecht zu so, nee. Déi zeng do also sicher die lauscht hunch wahrscheinlich och nach bis an näst Jo ran. Ja, ja das, äh, das, ich ging so en Melee lass, well gët eng lang.
Jo, ma wat hues du dann nach esou esou honorable mentions oder? Honorable mentions, ech ech maachen am Schnelldurchlaaf. Ja. Periphery, Djent is not a genre. Ufanks dëst Joer erauskomm, hunn ech mega cool fonnt. Ech hu mer just bësse méi schwéier gedoen eranzekommen, mee am Endeffekt soen ech mer, jo, se sinn nach ëmmer Djent Kings, soen ech mol esou, vun dem Metalcore-Ära. Nightmare, Deformity Adrift war en déck gudden Album, och Vill ze wéineg gelauschtert an awer soen ech mol, musse genannt ginn, Celestial Annihilator, Annihilation of Esoteric Nascency, ech mengen eng eng indonesesch, nee nee pardon, eng south-koreanesche Solo-Projet, gudde kosmesche Black Metal, just fir elo mol, jo dat ass total mëll, also fir fir eng Persoun eleng, mee bon wéi mer wësse vill Black Metal Acts sinn. So one man ja. shows gell an ja. do war eng sau gut Qualitéit ah, dat sinn mol puer wou ech mol ging nennen gell
okay an du ah, schätz nach äh, Afski um hoterte Ä äh, dänesch atmospheric black metal Band äh, ja

Ja, ja dat ech hunn et ech hunn et erstaunlech fonnt, weess de well well jo Eternal Blue lo nach net sou al ass gell um, ja. well se jo awer net nëmmen lo de fir fir mé fir dru war jo nach äh, Rotoscope war nach kromm, dat war jo och eng EP ech wis net op dat lächt jo war oder ufang dëst Joer wees ech net méi méi. Déi kënne mar wat sinn Ja heinsdo wees ech net wéi wéi si hir Saache schreiwe méi et funktionéiert
Ja dat ass Chapeau ge
Gutt mhm. Ma dann gi so kommmer lo ze eisen leckeren Top 10 yes. Wie wëll dann ufänken? Ech schlossen Dir d'Éier mei Frënd. Muss dat okay.
Mhm. Ma dann fängt man direkt mat eppes schéin heftig brutalem un.
direkt schon Platz gell. genau direkt in your face fängt man un mat Platz deng dying fetus make mm. them back for death. Das ja das en klassischen dying fetus Album ne. Äh, wo ich mir so net toten das wahrscheinlich also mega Meinung no no Wayne Supreme den zweetbeschten vun dengem Feed, dass en hire Karriär iwwerhaapt mat sech zoen soll. Dat, ja, do sinn ech net onaverstan mat der. Genuddels ass Mëttlerweil och schon an perfekt. eeleften. Wéi? Genuddels, d'Gitarre genuddels ass perfekt. Den Ja, techneschen ja. Aspekt, ne? Ass op de Punkt, dass immens guddes Songwriting, fannen ech, gell. Geet gutt duerch d'Ouer, obwuel et esou hefteg brutal ass, geet immens gutt an d'Ouer eran, mä dann ass och dee ganzen, de Slam, de Groove an dat, alles yeah. dat, dat, dat, dat, sie mëschen dat einfach immens gut an dann natürlich dat ultratechnisch gefréckels äh, fir dat och äh, seit Ufangs 2000 bekannt sinn ja yeah.
war geil gell? den Album gesagt, geht immens gut an der äh, absolute Mosch Album mhm. an wie gesagt, das gute Songwriting muss ich so yeah. ja, ich habe Gesang Bass alles.
Ech hat den Album och, mengen ech, elo net esou oft wéi s du definitiv, a wann ech eis Lëschte kucken, bei där ass definitiv méi den Death Metal present an all senge Varianten an de schwaarze Metall, wann ech elo meng kucken, ass vläicht effektiv, mee bon, dat wësse mer, e bësse méi soft an e bësse méi proggy an post dran. Mee Dying Fetus ass och gelaf an jo.

Ja, dee war och net schlecht, awer ech fan den Hai hunn sech virschlon enke eng Schëpp drop gelecht fannnen ech ge. Hm, hm, hm, hm.
Ja kucke wat ze wat ze de nächst maachen. Ähm, naja ech fenken hunn mäi Bauch krommelt ja schon effektiv honger, dat fleit dat bon dann huet e bësse backing tracks. Aus Geheults an Gegrummels. Dat passt jo dann och bei eise Musekstil. Bei Koméidi. Genau. Bei mir op menger Plaz 10 ass eng Band, déi s du warscheinlech nach net héieren hues, well ech hunn se och net kannt bis dëst Joer, Ashbringer, We came here to grieve. Ganz bizare Mix u Wéi soen se esou schéin, d'Band selwer deklaréiert sech als False Black Metal mat Midwest Emo Influenzen. Kléngt mega bizarr, okay. T'ass mega bizarr, mee wat mech un deem Album esou wonnerbar inspiréiert huet ass einfach wéi brutal, net brutal, mee wéi. éierlechen ass, en ass fuerchtbar honest, en ass net elo ech wëll schéi sangen, de Sänger, ech wëll och net soen, datt de Sänger super gutt ass, en ass vläit esouguer och net net super gutt, mee et passt einfach bei dat wat se maachen an dat ass eng Mixtur aus aus aus jo liichtem, wéi gesot Post ass dran, Post Black Metal awer ganz liichten, deelweils awer och ganz dekadenten, dann sinn erëm déi typesch jo. Emo Vibes dran, mat deenen ech elo net super, ech wëll net soen dat ech net frou domat sinn, ech mengen ech hu schonn eng Oder fir esou Emo, Shoegaze Zeenen an esou Saache wéi dat. Däers ass elo hei keen dran, mee et huet schonn en ganz eegenaartege Sound an en ass wéi gesot einfach fuerchtbar éierlech an ee Lidd zum Beispill wat mir elo, Wou ech och jiderengem kéint recommandéieren, dat ass Pages, ass och en déck witzege Videoclip dovun eraus. An schonn, déi Band hëlt sech net eescht, wat gutt ass, a se wëllen einfach just Musek maachen, wou vum Häerze kënnt. An et ass e fuerchtbar emotionale Ride, dee ganzen Album ze lauschteren. An jo, ech hunn déi missen, ech hunn einfach gekuckt, wat hues du dëst Joer vill gelauschtert a wat muss de hunn wann s de am Auto sëtz? Wat wat sinn déi déi Alben wou bei dir gebraucht ginn an dat waren eben déi 10 hei an deen do ass mat drënner.
Jo ech hat ech hat wéi gesot ech hat och d'Band guer net kannt gehat. Ech hat och elo réischt gëschter déi éischt Kéier eragelauschert gehat. Ech hunn nach ni héieren hat dovunner. T'ass net schlecht. Deelweis schon zumools also wirklich de, die da so bis atmosphärische cool. Black metalal mat dran ja, so, ja. definitiv äh, das effektiv wo ich mich drum gesteiert hun war effektiv de Gesang muss ich so ja. also Tasch Vocals hauptsächlich muss ich so aber mir sind net cleans wo ich so, so uh, du sie verschiedene Teen wo äh, bisschen Lust ja bringen. ja das stimmt ja ja das war speziell äh, ja

Ech mengen sinn eng ganz kleng Fanbase, mee ech fannen elo aus engem musikaleschen an och natierlech aus engem dann aus engem retrospekteschen Point de Vue hunn ech deen Album missen huelen, well en iergendwou déck déck gutt geschriwwen ass a vläit net super gutt produzéiert ass a vläit och net super gutt hei an do huet, mee en ass einfach, en ass dout éierlech. Ech mengen dat beschreift deen Album iergendwéi zimlech gutt, soen ech elo mol esou. Mhm. Ja. Mee gutt. Ja. Weider am Bazar héier. Weider. Na wat, ech muss kuerz meng Lëscht zrëckhuelen. Ech, ech gesinn, ech kann dat soen. äh, komm, iwwer en Ding. Do hunn ech Mental Cruelty mat Zwieliicht. Wonnerbar.
Eng äh, däitsch Deathcore-Band, äh, déi och nach relativ jonk ass. Déi hu elo schonn, ech mengen, wat hunn se, dräi, véier Albumen, sinn mer net méi ganz sécher. Äh, si hunn dëst Joer, ech mengen et sinn der véier, jo. Wat nei ass, si hunn dëst Joer nei Sänger dobäi kritt, de Lukas Nicolai an deen Dude ass krass. Jo, deen huet. Deen ass richteg krass. Ech mengen dat ass och deen eenzegen Album, oder mir hunn natierlech e puer Alben effektiv gemeinsam, mä dat ass definitiv. Zwee mengen ech, jo.
Zwee, jo, ech gesi grad zwee, jo. Dat ass effektiv deen, wou mer gemeinsam hunn. An jo, du sees et, deen, deen et gëtt Lorna Shore, mengen ech, ass fir d'Massen, soen ech mol, ass méi de klasseschen Deathcore Band, mee deen. Jo, dat ass, jo, dat ass méi de Mainstream esou. Jo.
Dat hei ass fir Connoisseuren, soen ech.
Ja okay net schlecht. Also et et kann een natierlech ganz vill Vergläich opstellen. Den Album kann een immens krass mat äh, mat Lorna Shore vergläichen Ja. mat hirem och leschten Album. Da soll se den de de Blackened Deathcore, dats den Album ass wierklech pech schwaarz, sinn immens vill Black Rap Bla bla bla bla Black Rap Black Metal ass Riffs schon mat cool. dran. Black Egal wat.

An zu dem wat Lorna Shore lo lescht Joer rausbruecht huet, muss ech soen, da ass vill méi Innovatioun dran, da ass vill méi Ofwiesslung dran. An dann hues de also sou lues Stécker dran, wéi wéi dat Lidd Zwieliicht, wat einfach sou dozwëschent einfach kënnt, wat einfach mat mat cleanem, op däitsch gesongen en plus nach, gell, mat cleanem Gesang, einfach sou atmosphäreschen Zwëschendeel sou. An dat kënnt esou gäil, gell. Jo, dat passt. Passt wéi d'Fauscht op d'A, wéi ee sou seet, ne? Wéi een sou seet, ja. Wat mech, wat mech bei hinnen, also ech hat nom leschten Album A Hill To Die Upon, war ech mer sécher, no deem Skandal, wou se mam Ex-Sänger haten, sou, okay, dat do war et. Dat, déi Band ass vum Dësch, schwätzt keen eriwwer. An du koum, mengen ech, dat éischt Lidd, wat se released hate war Nordlies, mengen ech. An do war ech esou, ok, dat kléngt elo net wéi ech mer e Return vu Mental Cruelty erwaart hunn, gell. An mm. äh, das, well ech den Album sel schon den Album just eng Platz mir héich gesat, bei mir op der 8 just fir ze soen. Mm. Ähm, das, wie du sees d'Innovatioun an die ganz Atmosphär wo iwwer de ganzen och effektiv vun vum Echlied bis zum Schluss äh, gedroget ass Huet iergend eppes Folkloresches an iergend eppes Mystesches, wat een net lass léisst iergendwéi. Ass vill däitsch Folklor mat dran esou. An dee ruppegsten, ech mengen dee ruppegste Breakdown ass deen ass am Lidd Pest, wou einfach de Breakdown esou, esou mat deem Bass wou wierklech esou. Jo, dat geet duerch an duerch. Zwou Minutte laang gezu gëtt, ass perfektioun.
Ja also, ich hab Album och wieso doch Band am virgänge Album kant gehabt an dat do weil lo wirklich näicht wo ich lo am Ufer vum Jo gedurcht hat oh, do oh, ich Ja, ja. bestimmt mega drop dat hunn ech net gedurcht plus op bech duerkommen an ja dat ass definitiv de beschten Album an, an dem Genre äh, wat dëst Joer rauskommen ass fir mech Ja, zumindest. dat Ich ass, mengen, fir mech ab, och. do sinn ech, do sinn ech absolut denger Meenung. Ech menge Carnifex huet dëst Joer och en Album erausbruet, deen huet Ja. mech, ech wëll net soe kal gelooss, mä awer net wäit dovun. Et war esou, jo, dat do kenne mer, dass, dass Carnifex Carnifex mécht, ech wëll net soen ëmmer datselwecht, mä jein, et ass awer leider esou. Jo, jo, an hat mech och deck vum, vum Sockel gerappt, sou. Jo, an, an do muss ech awer soen, esou ass vläit, ma mir mussen natierlech och kucken, wéi et weidergeet, wa Mental Cruelty den nächsten Album mécht an et géing eng Eent-zu-Eent-Kopie zu Zwilich ginn. Ech ka mer et iergendwéi net virstellen, well, wéi s de sees, déi sinn. Jonk, motivéiert a si hunn awer schlecht, oder hirer senger schlecht Zäit, Schlagzeile gemeet virdrun. An ech mengen, si sinn awer elo definitiv um Hype Train vun der Deathcore Welt ënnerwee, awer nach ëmmer als Geheimtipp, wat ech perséinlech gutt fannen. Mee gutt, dann hu mer elo schonn. Eng Platz han no gespuert wann du mé ass. Sou ech gin bei 9, meng Platz 9 ass en Album wou besse spéit am Joer rauskomm ass an wou ech leider de Concert verpasst hun. Déi waren zu Neunkirchen, ass Svalbard mam Album The Weight of the Mask, en Post Metal, Post Black Metal Album. Svalbard kennen ech schon säit hirem Virgänger Album. Ech wëll mech och net als grousse Svalbard-Fan duerstellen, mee ech hat och net geduet, dass den Album mech esou géing beaflossen. Mee déi puer Lidder, wou schonn Single-Auskopplungen erauskomm sinn, ech weess elo net méi genau, wéi se heeschen, dat ass awer, wéi gesot, et ass vill geschitt dëst Joer, hu genau dat geliwwert, wat ech an enger Post-Post-Metal, Post-Prog Band sichen. An ech war net onzefridde mat deem wat ze geliwwert hunn ge. Ähm, Di ginn et och schon eng Zäit ginn seit 2011 mengen ech an ja dach an och den Äier ah an de post-hardcore Aspekt, wou si sou ganz mat ganz dezenten ganz dezenten Elemente erabréngen, dat dat gefällt mal dëmmer rëm. An äh, dofir war u sech ganz kloer, datt ech mindestens mist een richtegen Post-Black Metal Album an dës Lëscht eranhuelen an dat war da wuel deen doten. Aha.
Ech hat d'Band, also ech hat d'Band just vum Numm kannt, Gehir. Ech hat am Laf vum Joer matkritt, datt den Album do relativ gehypt ginn ass an och mhm. immens gutt Kritiken krut huet, esou hat ech och mol eragelauschtert an obwuel dat och net grad esou eppes ass wat ech lo sou giff lauschteren, muss ech mhm. soen ass wirklich ziemlich gut gell mhm. verdammt gut ze gu gell wat man mech du wat mech immer äh, wat ech interessant fannen ass bei hinnen äh, wéi se so, so geheien sech zumindest viel ze staat muss un ze geheien sech äh, gegensäite so dat spiest doch an de lieder Esou d'Motivatioun hin an hier. Hatt, hatt huet jo och eng, eng bësse méi eng ruppeg, eekleg Stëmm, wann et dann decidéiert Harsh Vocals ze hunn. Ja, ja. Hien ass mir alt méi als Main Co-Leadsinger, wann s de et da esou kanns nennen, gell. Mee ech hunn iergendwéi d'Gefill, datt déi, datt déi, datt déi véier sech esou krass erginn. Ja, um, dat hunn ech um lächten Album äh, wéi d'Echem gees. Ah ja, When I die will I get better, dee war 2020. Äh, do war ech so so Mer ass eng déck geil Band. Met ech mech mech schwéier gedon do ranzekommen. Mir hei war dat definitiv méi einfach an bon, huet fläit och gehollef, dat se dat se mëttlerweil äh, och bei bei nuklear Blasen erwee sinn ne dann Ja, ähm, da natürlich. geet dat vum selwen gell den Hype. Mee jo, et ass definitiv eng Band an der Post-Metal-Welt, wou ee muss d'Aen op halen, well ech mengen, déi sinn nach net fäerdeg mat gudder Musek produzéieren. Nee, ech mengen, déi fänken elo eréischt richteg un. Jo. Jo, dat ass och, wéi gesot, Post-Rock, Post, ah, Post-Black Metal, jo. Awer Post-Black Metal a Post-Black Metal kann och eins, total zwou verschidde Welten sinn. Richteg. Dat heiten ass elo echt dat, dat Déngens, wou ech elo net esou grad ënnerwee sinn, mee dat do huet sech immens gutt gelauschtert, gell? Jo. Proper opgeholl, gutt Produktioun, alles, gell? Ja, top cool Sounds. Also, kannst, kannst nicht so, gell? Äh. Ja, ja aber wie, wie du siehst, Nuclear Blast eben. Ja, ja, aber das, äh, das hilft, ne? ich meine, das, äh, das ja. wissen wir, gell? Wie gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, und das ist mal mir, ne? Das sind die, mein Freund.
Da kommen wir bei Nummer 8, Liturgy, meinem Album 93696.
Schéinen Titel.
Liturgy ass eng weird Band. Eng Band, déi vun allem am Black Metal immens gehaasst ass, fir dat wat se representéieren. Dat läit u villem. Also d'Sängerin Tila Hunt Hendricks ass ganz an deem, also hatt nennt de Genre vun der Band meeschtens Transcendental Black Metal. Okay.
An, äh, das so ganz an dem spirituellen, relié religiösen, philosophischen Konzept mat dran, wat hat selber entwickelt huet, dat huet och en eegenen YouTube-Channel, äh, wo et doriwwer schwätzt. Äh, mega komplex, gell? Ech, ech, ech, ech war nämlich nokomm. An äh, das ist so eng Thematik, da kann dir gut fannen oder net. Ich mengen, et geht viel um, um Religion. Ech géif da lo definitiv net als ëgtwéi als Christian Bettel bezeechnen, guer net, well dofir weich et awer ze vill dovunner of. An wa mer elo dat alles op der Sait loossen a mir kucken wat se do musikalesch geleescht hunn, also ech hunn d'Band scho méi laang am Kapp gehat an ech sinn ni esou wierklech rakomm, et huet mer ni esou wierklech gefall gehat an ab deem dote muss ech soen, ok dat do Et hëlt een awer scho mat, gell? Also et zitt dech wierklech mat, säi kräischende Gesang an esou dat iwwerluedent Keyboard am Hannergrond, gell, wat esou mega Synth-Geräisch mécht, gell, an dat Ganzt paakt dech. An et ass schonn eng, jo, eng transzendental Rees e bëssen duerch den Album sech duerchzelauschteren. Hm. Äh, ech kann leider net vill dozou soen. Wéi gesot, den do ass den eenzege, wou ech lo net gelauschtert hunn aus dem ganze Wirrwarr, wou mir lo géigesäiteg do hunn. Äh, ja. ech, ech war effektiv do net dozou komm. Mä ähm, esou wéi du mat beschreifs, gesinn ech mech zumindest awer verschiedene Aspekter wahrscheinlech appréciéieren. Ja, ech kritt mir dat awer scho virstellen, dat der och e bësse géif gefalen. Hm. Wäre den Album, wou du recommandéiere lo, wa mer Ech mengen mir hu jo elo d'nächst Joer hu mer och eng Episode wou mer effektiv iwwer Religioun schwätzen. Mengs de dat hätt eng, mengs de dat kéint een esou als en en Beispill soen, ok esou kann ee Musek maachen ouni elo ze vill de religiéisen Aspekt ze kucken an awer, oder éischter net? Jo, jo kann ee, jo kann ee vläicht soen. Wéi gesot also et beschäftegt sech schonn mam mam Chrëschtentum awer mat engem anere Konzept wéi deen deen elo vun der Bibel virginn ass. En hat huet wécklech esou säin eegent philosophescht Konzept dovunner erschaf gehat an dat ass schonn interessant. Wéi gesot, muss elo gutt, kann ee gutt fannen, muss net gutt fannen. Sinn net den allergréissten Fan dovunner, muss ech soen, awer jo, dat kann een awer och esou, esou do mat erabréngen an. an seng Geschicht wie ass Religioun mat Metal verbonnen an se kann se soen. Mee wie gesot alleng vum musikalsche Standpunkt hier lieferen se de wirklich abs abs richtig geile so wat dech pakt wat schippen séiert a wat dech mathëlt op eng Rees ne. Dann da wees ech wat ech herno maache muss. Ja.
Gut.
De Gesang muss ich bësse gewinnen ja. so den, den Hai Kreich so Lift ne nee, nee, awer ne.
De fir dat schmengen ass okay dann. Datch vun der Liewe geschockt den Rhein äh, äh, bësse schon. Mee ich muss soen och schon a wéini äh, sinn ech mal an denger Lëcht, well ech nëmi wosst wien heescht, sinn ich mal an denger Bandcamp lecht sichgang wie dat heescht. An hunnech en enke gelauschtert. An so lusch et ass, so lusch et ass, dass awer iergendeppes do, wat mech se-, wat mer seet, Nee, gëff deem Mann eng Chance. Deen esou Kaméidi mécht, dee esou jäizt, dee muss, dee mécht dat net ëmsoss, dee wëll eppes soen. Jo, mee nach besser fann ech, also elo schwäife mer erëm of, mee nach besser fann ech en um Betlehem-Album Dictius Tenecae, wat ee vu mengen absolute Liiblings-Black-Metal-Albumen ever ass, gell. Äh, dat ass en Album, den dee mécht dech fäerdeg geil mat sengem Gesang. net dem mam Gesang mir mat allem dass wat sag gelauschtert hues dann wann
gelauscht hues an iwwerlieft hues da bas du fäerdeg. Ja so ungefähr ja, ja. okay da fiel sech well de Chano. Hey, gut dann. Ähm Ech ginn einfach elo mol weider, well ech ignoréiere meng aachte Plaz. Meng aachte Plaz ass och Mental Cruelty, Zwieliicht. Ech menge mir hu jo schonn driwwer elo gediskutiert. Ech ginn dann einfach elo bei meng Plaz 7 an dann herno dréine mer et ëm, da gees du bei deng 7 a sou weider. Ech hunn op menger 7 och eng Band, wou ech net kannt hunn a mat engem vun deene warscheinlech komeschste Bandnimm, wou ech jee héieren hunn, OK Goodnight. Heeschen se. An den Album ass och fuerchtbar vill gelaf, scho bal ze vill, well ech deelweis gesackt war, datt ech dat Lidd, verschidde Lidder esou gequäft hunn, datt ech et ëmmer erëm hu misse lauschteren. Ech schwätze vum Album The Fox and the Bird, wou elo ganz folky ass als Titel an e generell dann een, wou déi Band kennt oder net kennt. Ween sech op déi Sich mécht, dee wäert och do warscheinlech definitiv Folk-Elementer erëmfannen. Et ass eng Band aus Boston, Massachusetts, wou et säit, mengen ech, 2018 gëtt. Also se ass zimmlech frësch nach. An jo, ass et Metal, ass et Rock? Et ass definitiv Prog.

Just et ass et ass e bëssen ze mann fir mäi Goût, et misst méi dovun och sinn. Mee den ganzen Album u sech, ech vergläichen en mat oder en huet mech ganz vill un eppes erënnert wat ech als Kand gekuckt hunn, dat ass Watership Down, ech weess net ob's du dat kenns? Oh freck, jo natierlech kennen ech deen, jo. An an ech weess net firwat. Deen Film deen all Kand terroriséiert huet. Jo jo, mee iergendwéi.
Irgendwéi hat ech déi Nuancen do. Okay, den Cover huet natierlech net gehollef, gell? De Cover ass en richteg flott illustréiert Bild mat engem Fuuss am Bësch an ebe mat deem Bird niewendrun. All Lidd geet an dat anert iwwer an fir esou eng jonk Band, déi carrément esou eppes erausgehäit an esou gutt e Musicianship ass, ob et déi klassesch Gittare sinn, d'elektresch Distortiounen, d'Batterie, An dann dee wierklech verrécktene Prog-Aspekt, wéi elo zum Beispill um Lidd Mountains oder sou, oder de Snake, wou ech mer soen, sou wow, ok, krass. An et wär ongerecht, och wann et vläit elo net dat Häertsten ass, et ass vläit definitiv dat Softesten, wat ech, wat ech dëst Joer op menger Lëscht hunn, mee ech kann net ophalen, et ze lauschteren.
Okay, okay, okay. Ja.
ja.
Ich hat äh, befir der Teil ugefangen hunn äh, kurz christ online kom bass hun Stadt do die Eke gelauscht hat gehabt. Mhm. Äh, gut kann da nie die vun der heieren an äh, schon direkt gedcht Eier ah, dat ass 1000 Prozent Musik äh, bisssen

dass dass vill dran dass immens vill dran vun der Thematik vum Album her so Konzeptalbum vun äh, der ukrainescher Fotografin Sofia Jublanska wat och so ja war Fotografin an so zu so travel weiter wat dem duch ganz Welt gereest ass an äh, ja. Mhm. An dat, déi, déi Rees, wou hatt gemaach huet, déi erliefs du och esou e bëssen, wann s du duerch den Album lauschters, ne? Du hues esou Folk-Elementer aus verschiddene Kulturen ginn ëmmer mat dra gemëscht, sief et orientalesch, sief et méi ostasiatesch, sief et och ëmmer, gell? Mhm. An dat mécht eng immens cool Atmosphär. An dat kënnt Ignea wierklech immens gutt, dat hunn se schonn um Virgänger-Album gutt konnt gehat an hei och.

Net wierklech, mee ech hat elo hei just ee Lidd och ugelauschtert an et wonnert mech éierlech gesot, well et jo awer, dat ass vläit dat duussestent wat s du op denger Lëscht hues, ne wann ee esou kuckt? Eventuell, vläicht, jo. Eventuell, also jo, jo, vläicht. Mech huet ëmmer gewonnert, dass s du awer Ignea esou top fënns. Dat ass dat eenzegt wat mech elo esou e bësse verwonnert huet u sech, schonn virun enger Zäitche, mee Vläit och wéint deem folky Aspekt, wou se awer deelweils do sou eran druddelen. Mee bon, dat ass jo. Ja, ech lauschteren jo och net nëmmen nonstop all Dag nëmmen brutale Shit, mee. Dat stëmmt, mee wann ech elo zéng, zéng, zéng mol Death Metal, zéng Death Metal Albume op menger, op menger Lëscht hätt, gings och soen, Moment, do stëmmt eppes net.
Ja, ja, ok, stëmmt, ja. ja das ist okay lösen album ich mein tö melodic death metal element ja. dran ja. Und, äh, also blasbeat mal dran und, äh, mehr ja das wahrscheinlich so gesehen aus den softesten album ehrlich da kannst schon recht ja. so, man, stellen wir dann einfach so mal froh ah. okay ähm, Blablablum. Wou sinn ech drun? Ech si bei 6, kann dat sinn? Nummer 6. 6. Ok, ech muss zu menger Verteidegung soen, dass meng Plaz 7, 6 a 5 sinn zimmlech identesch an deem, wat se maachen.
Ja, ok. Fir dat mannst ze soen. Prinzipiell, et sinn dräi Prog-Metal-Albumen mat ganz vill aneren Influenzen. Mee ech mengen elo op menger Plaz 6 Aviations mat Luminaria, wou. am September mengen ech erauskomm ass. Dat ass elo vläit deen wou sech nach bësse méi Saachen traut an vläit aner Genren nach do mat eran hëlt wéi soe mer elo mol esou, also et ass definitiv Prog Metal an se erënnere mech zum Deel un eng besser Versioun vun Dream Theater. Jo ech hunn dat grad gesot an ech

an der Musek vertrueden ass an net just ëmmer am Hannergrond oder kleng Akzente, mee hei sinn deelweis Lidder um Piano opgebaut. Dat ass fuerchtbar orchestral, dat ass deelweis esouguer mega djenti, wat erfrëschend ass. Dat ass, dat ass eng, och eng definitiv Prog-Nummer an all sengen Aspekter an ech hunn u sech dat Lidd, mat deem ech, mat déi Herrschaften do, Entdeckt hunn, oder de Grond generell, dee kënnt zwar eréischt elo bei menger 5 a Fro, dass, dat halen ech elo mol bis dohinner, mee dat Lidd Coma, dat sinn 12 Minutten, vläicht e bësse manner, ech si mer elo net genau sécher, wéi laang et dauert, mee e verdammt laangt Lidd, wou, jo, wou Dream Theater an de Schiet stellt an all senge Varianten. Okay. An ech loossen dat och elo sou stoen. Och wann de Gesang, dat eenzegt wat ech der ka soen, wann s de d'gläicht hues, wann net ass net schlëmm, dat wat dech warscheinlech net wäert iwwerzeegen ass de Gesang an ech si mat der averstan.
Okay, jo, do hues du honnertprozenteg Recht, well ech hat kuerz ragelauschtert, äh, zwar net dat Lidd, wat s de elo gesot hues, mee äh, ech ech weess net, wéi dat geescht huet. Äh, an effektiv, jo, de Gesang ass dat, wat mir am mannste gefält. Ja. Et huet mech E ganz bësselchen, e ganz klengen Grimmel huet et mech un Protest Hero erënnert gehat, wann ech mech nach un dee Ganze erinneren. Richtig! A Fallout Boy ass och mat dran, obwuel dei jo net wierklech eppes hei verluer hätte, mee de stëmmlechen Aspekt, absolut richtig! Protest the Hero ass definitiv mat mat do dran. Ja.
Jo, also musikalesch net schlecht, awer jo och de Gesang ass dat wat mech elo net esou ofgeholl huet, mee jo.

an dann mental cruelty ja ja richtig die direkt nur bei neen leien so ja äh, ja ja mir dat ich kennt lo elite von mental cruelty lechten also nee ich will apps du von an darum direkt zurück und op pest ja verschinnech man da doch oft so ja ja dat muss gebet gehen
voilà da kommen bei 6 6 as kettle decapitation mat terror sites mm. an äh, viel gehypten album diesem joer An zu Recht, den Album ass gäil, et ass den zéngte Studioalbum vu Catholic Capitation, eng amerikanesch Death Metal slash Death Grind Band. Eng schnell Band, soen mer et einfach esou. Eng verdammt schnell Band mat hirem, eng vu mengem Lieblingssängeren, den Travis Ryan, deen och op dem heiten Album erëm Gëft a Galle duerch d'Géigend speizt. An op mat sengem ofgefucktenen Goblin Vocals dien emmer um se zwëschen dran gehäit. Ist geil. An jo si beschäftegen sech ganz vill mat Themen wéi wéi Naturschutz an Déiereschutz, awer och esou misanthropesch Saachen an Ausrottung vun der Mënschheet. An dat ass och emmer en Thematik wat hei am Album ganz staark ass, nämlech wat wat ass dem Mënsch seng Roll nom Weltënnergang? an, an enger zerstéierter Welt so dat ass e bëssen so yeah. Thematik vum, vum Album an ähm, das wie du sees das das knall hart das furchtbar schnell sind ultra krass blast Beats an eben die die giftig Vocals an äh, ja also ich mein Vocals sind auch, dat sind die Sachen wo der direkt opfallen an eben den ja den Drummer war doch immer den du mischt mir mischt gut Mécht schnell, ja. ja.
Mee ech wosst net, dass et sech schon so lang gëtt. Dat war dat eenzeg, wou ech lo bëssen, ähm, wou ech mech net Ja, da haben wir 95 gegründet, aber ja, der ja, erste Album ist so 2002 rausgekommen, meine ich so. Da schon ein gutes Zeitchen dabei. Ähm, den, ja. den ersten Album konnte ich nie so wirklich viel aufhängen. Das riecht so ab, äh, was war 2011, wo äh, Monolith of Inhumanity rausgekommen ist. Ich von meinen mhm. absoluten Lieblings-Death Metal-Albumen von hinnen. Äh, Jo, gäil Band. Hunn en net grad esou gär wéi elo Death Atlas, dee virdrun erauskomm ass, oder eben Monolith Inhumanity. De Sound ass vun der Produktioun hier iergendwéi esou, esou liicht, keng Ahnung, kompriméiert heiansdo. An dat mécht déi. E bëssen.
Zemools bei der zweeter Hallschent vum Album fält et heiansdo e bësse méi schwéier, se duerchzelauschteren. Dat ass mäin eenzege Kritikpunkt um Album. Fir de Rescht, ja, wéi gesot, ech liebe Cattle Decapitation, dat ass eng, ja, eng vun menge Lieblings-Death Metal Bands. An, äh, Mhm. Nee, do ginn ech der Recht. Also do, wann s de do net wierklech super fokusséiert bass an iwwer déi kleng Detailer kanns ewechkucken, dann kann déi, zemools de Schluss, also ech mengen ech hunn zwee Lidder gelauschtert, nee dräi, um, déi zimmlech um Ufank an eent zum Schluss an do war ech esou, mee Moment, do, do héiers awer schonn iergendwou, datt do e bëssen esou, Ech wollt net soen de Fuedem verluer gaangen ass, mee esou keng Ahnung, et fillt sech iergendwéi ze vill, ass dat dat falscht Wuert? Ja. Weess net. Ja, Einfach ze man vill obwuel de Songwriting selwer gutt ass, geil, mee dat ass einfach iergendwéi d'Produktioun, déi do lappt aus Bësse lappt, iergendengem ja. Grond, keng Ahnung, ja. Ja, ja.
Kucke wat Mä se trotzdem, ass vill Ja. gelauschtert bei mir, ganz vill Ja. gelauschtert. Mä si sinn och awer, wéi gesot, wéi s de sees, eng gehypte Band, gell? Jo, se gëtt ewell e groussen Numm an der Zeen. Jo, jo. Jo, da si mer schonn an der Hallschent, also ech, ech si mol an der Hallschent elo ukomm. Wéi gesot, ech hunn virdu gesot, de Grond, wisou ech den Album vu virun Aviations iwwerhaapt kennegeléiert hunn, hat jo virun, Puer Méint hate mei déi grouss, grouss Éier, nach ëmmer stolz drop wéi en Oscar, den Edward Levitsky vun The Anchoret, mat deenen eppes gemeet ze hunn, och dann effektiv en Interview an hiren Album It All Began With Loneliness, wou ech vum gudde metallesche Metal Inspector recommandéiert krut, war sou Ech muss ganz éierlech zouginn, den Dan héiert dat och elo, an dat ass ok. Ech hunn eragelauschert an ech war esou, jo, dat ass näischt, wat ech net schonn héieren hunn. An ech sinn e bëssen duerch d'Lidder geskippt. Ech mengen, dat kenne mer alleguerten, ne? An ech hunn dem Album awer ëmmer erëm eng Chance ginn an ëmmer erëm an ëmmer erëm. An do huet sech do wierklech esou e ganzt Bild entfalt an de ganzen Aspekt wat den Edward ass am Fong de Main de Main Dude soen ech mol hannert The Anchoret an nodeems en eis dann eben och gesot huet esou wat dee ganze Message ass an wisou huet et iwwerhaapt mat Loneliness ugefaangen? Ech mengen dat war meng éischt Fro an No deem Album, also no deem Interview och, deen Album ass esou eppes nostalgesch fir mech, och wann et sech net super nostalgesch unhéiert. Et ass alt erëm absolute Prog Metal, mee awer och ganz villen Classic Rock Nuancen, wou mech zeréck bréngen an d'Siwwenzeger an an esou Pink Floyd Zäiten, Deep Purple Zäiten, wou ech mer soen, esou mee, ass dat, also dat ass definitiv ok an et passt an et kléngt awer modern an et kléngt awer méi haart wéi dat an alt erëm e Faktor. Dem Pit gefält d'Stëmm warscheinlech net, dat ass an der Rei, definitiv, verstinn ech och absolut an ech, wéi gesot, ech hunn vill ze vill, vill ze vill Prog dëst Joer gelauschtert. Ech hoffen, datt ech d'nächst Joer vun deem, vun deem Hype Train do erofklamme kann. Vill ze vill, wéi? Wéi? Wéi? Vill ze vill.
Wéi sou net? Ech mengen. Ech hu bestëmmt eng Jett verpasst an ech hu lo nach gëschter e bësse gestöbert, wat sou, wat ech effektiv verpasst hunn, net fir déi Lëscht hei, mee generell. Ah, dat ass eng Merd. Du hues vill ze vill Guddes verpasst, gell? Ja, bon.
Dofir hues de aneres kennegeléiert, ne? Dat ass nu mol ebe sou. Richteg, richteg, ja. Mee ja. Also vun den dräi, dräi Prog-Albumen, wou s de opgezielt hues, fannen ech The Anchorwet och am beschten. Dat ass och deen, dee mir elo am beschte gefall huet.

Mir 5, ma mir ware bei Death Metal, mir bleiwe bei Death Metal. Omnivortex gesinn ech grad. Voilà, ech hunn eng Band, déi ech dëst Joer kennegeléiert hunn, ech hunn se virdrun nach guer net kennt, déi wansinneg Finne vun Omnivortex mat dem Album Circulate huet mech verzaubert.
Bestemmt och bëssen méi spéit, gell? Kann dat sinn? Bësse, bësse spéit am Joer, nee? Oder? Ech hunn, jo, dat ass richt een, zwee Méint hier, wou ech dat Album kenne geléiert hunn. An deen ass säitdeem ganz, ganz vill gelauschtert ginn, muss ech soen. An dofir ass en och.
Ja, dat, dat war wierklech eng immens Iwwerraschung, zumools well ech, well ech d'Dudes net kannt hunn. Et ass. E relativ schwaarzen technical death metal géif ech et bezeechnen, mat klengen progressive Aflëss och mat dran. Dat ass wierklech brachial Sound, dat ass lächerlech komplex Riffs
sinn dran an och ultra akrobatesch Drums, wat do gespillt gëtt. Ech, ja, dat. Total mëll, total ranzeg. Dat ass esou liicht an äh, dissonanten äh, Sound an hirem Stil mat dran, deen se Aha. bëssen un, un, un u Gorgo, net grad esou mëll wéi Gorgots oder All the Way, awer ja, wéi dat kennt, hie versteet wat ech mengen. Dat geet Mhm. e bëssen an déi Richtung, awer äh, et lauschtert sech besser. Dat ass näischt, wat ech gesot hunn, dat ass schwiereg ze lauschteren. Et lauschtert sech immens gutt, de ganzen Al- Ja. Fan wéi es fir. Wat mech gewonnert huet, Ja. ähm, wéi ich den, wéi ich den Album do gesinn hunn, Masu Merd, eng technesch Death Metal Band aus Finnland. Ech ja. verwonnert. Ja. Finnland ass net lo dat Land, wou ech ginge mat, mat dem Genre associéieren. An dann an dem Fall och net mat enger ja, mat, mat, mat onbedéngt guddem techneschen Death Metal, gell? Mee, ja. ähm, Si hu mech mega krass un Beyond Creation erënnert an e
bëssen, jo. Vläit esouguer schonn en Tick besser, muss ech ganz éierlech soen. Jo, wollt ech och grad soen, wollt ech och grad soen. Well wéi s du sees, déi Akrobatik, ech mengen, dat ass den, dat ass de richtege Begrëff dofir, se esou, ah, ech mengen, ech male mol eppes, wat nach ni ee probéiert huet an et kléngt gutt an et gesäit och bestëmmt ultra witzeg aus live, gell.
Ja wat so je lächt also je Video gekuckt ges äh, wie techt äh, se je Video gemacht gehabt äh, Band hëlt sech och net 100 Prozent eeg dat se best so en Joke Video mat mat Zombien hei an do gel mhm. fall ze kucken se an mhm. äh, Ja fir eng jong Band ich mein, die sind net lang dabei du hast recht ihren zweiten Album geil shit geil absolut Respekt ja. Yeah.
Jo, gi mer, gi mer, gi mer esou lues op eis Top 3 duer. So. Esou lues, esou lues. Da komm, gi mer eis nach e Stouss. Mir si scho bal eng Stonn am Gaang. Gottes Wëll, si scho midd. Dreck. Jo, haalt nach e bëssen duerch, Leit, mir hunn et gläich gepackt. Ähm, Plaz Nummer 4. Wien hätt dat gewonnert, dass ech En Sylosis Album a menger Top 10 Lëscht hätt dat ass schonn dat ass schonn ni geduecht. Wisou ass en dann net op der eent wäerts de dech froen an ech hu mech dat selwecht gefrot well ech mer soen A Sign of Things to Come ass e gudde Sylosis Album, dat ass net dee beschte Sylosis Album, dat ass definitiv dee manner komplexe Sylosis Album, en ass prinzipiell just straight to the point melodic death metal. Ja? Ouni vill ja. lo, äh, ze faxen an da das vielleicht den eens mat e vun den Grënn wie sech vu son ech ech hatte nämlichlech fir ehrlich ze sinn hat ech a ménger ziemlich wei duwen hm, nee Ech ging mech uléien schon deck mir schon deck lang op den Album gewaart an ech wann ech gucken den Album fir droen Cycle of Suffering ähm, war mehr en Tick méi Silosis Dat heiers Also nach ëmmer top top geschriwwen. D'Lidder sinn kuerz, 3, 4 Minutten, riit an d'Gesiit an da war et dat. Et ass näischt ze Komplexes, mee dat ass awer genau dat wat ech vun där Band do erwaarden. Ech wëll net soen, datt d'Riffs oder all no langweileg sinn, et ass nach ëmmer den Josh Middleton iwwert dee mer schwätzen hei. Top Gittarist, underrated Gittarist nach ëmmer. Mee et ass vläicht deen, schwächste wëll ech net soen, mee et ass deen, deen d'Leit gebraucht hunn, fir, weess de, esou ze soen, mir hunn en neien Album, ok, en ass déck gutt, mee elo gëtt et erëm Zäit fir erëm e bësse méi komplex Saachen. Ech mengen, et ass esou en, weess de, esou eng Otempaus esou. An dofir steet en op der 4 an net op der 2, wou en eigentlech stoung.

Ech hunn net ganz gelescht. Dat wat ech héieren hunn ass ass gutt haart, dass den den meliodeschen Thrash Death Metal ja den dee geet gutt an d'Ouer an jo dass dass anstänneg op alle Fall. Ja ja ja
gutt 4. Dann ginn mer bei meng 4 wat hunn ech op 4? 4 hunn ech Winter Sea mat Woven into Ashes. Déi hunn ech total vergiess.
Sérieux?
Also net vergiess, mee wéi ech deng Lëscht gesinn hunn, esou, Merde! Ah jo, do war jo eppes. Do war jo eppes.
Jo. Och nach eng relativ jonk Band, 2014 gegrënnt. Dat ass hiren drëtte Studioalbum. Ech hat se bei hirem leschten Album Illumated kennegeléiert, deen, meng ech, 2018, 2019 erauskom ass, ech weess et net méi genau. Ech mengen, du hues mer se esouguer gewise gehat. Kann nämlech sinn. Äh, jo, dat war, meng ech, dat Lidd Be Fallen. Kann dat sinn? Ech weess net. Jo, dat, jo, dach, jo. genau. Dat, uh, jo. Äh, wann een de Virgängeralbum kannt huet, si maache genau do weider, wou se do opgehalen hunn. Mhm. Äh, och hei fléisse verschidde Genren zesummen. Du hues Melodic Death Metal, du hues Black Metal an du hues och e bëssen Prog mat dran. Ja. Äh, sinn natierlech och vill

Schnell Blastbeats, atmosphäresch Passagen, bei der ass esouguer ee Lidd drop, Into the Horizon heescht et, wat komplett akustesch ass an och just cleane Gesang huet. An och dat Lidd fügt sech immens gutt an den Album mat eran an ech fannen, si hunn sech wierklech no vun der Kreativitéit, neng. Stuuf gesteigert äh, vun Illuminite das gesinn an dat eng Band ze denken vun der wat mor an Zukunft da vill vill gute Säieren. Da das richtig an ich menge noch mat dem ich fan net so mat dem ganzen Hype mé mir ginn mëttlerweile wat gut ass iwwerschott mat äh, female fronted Metal Bands an äh, si därfen do net vergiess ginn mengen ech. Ginger ass ja. King ass och an der Rei so wie Arch Enemy et muss sech schon seit Joren ass. Mé eben dat do ass eso eng Band wuch mer och wie du soen se so, ja. Déi do dierfe gäre mat deene Grousse mathale, well se kënne mat deene Grousse mathale. Ja, ja. Si sinn zwar e bëssen net grad esou dee Bekanntheetsgrad wéi eben nee. Ginger zum Beispill oder Arch Enemy, awer ech denken, dat wäert awer an Zukunft lues a lues kommen. Ja, ja.
Hoffe mer dat Bescht. Hm. Sou, Top 3, Top 3, Top 3, pff, wien hätt dat gewonnert? Op menger Plaz 3, äh, Atavistia mat Cosmic Warfare. Jo, wann ech kee Wintersun-Album kréien, da muss halt eppes aneschters do. Da muss halt dat nächst Bescht do ginn. Fir et elo mol ganz konkret an dekadent ze soen. Et wär jo scho fies ze soen, dat nächst Bescht, well si si mëttlerweil och scho bal besser, kann ee soen. Dat ass, jo, dat ass elo dat, wat ech am Fong wollt do bäifügen, jo. Cosmic Warfare ass effektiv Cosmic Warfare. Ech hu mer villes erwaart. Ech sinn grousse Fan, well ech et, wéi gesot, impressionant fannen, Si mat eng, ech wëll net soen als Jokeband, mee hahaha, mir kënnen genau esou Musek maachen wéi Wintersun. An da bréngen se den Album virdrun, wou och schonn a menger Top Ten war, The Winter Way, en Album eraus, wou, dat do ass Wintersun, och wann et nach net wierklech ass. An da geheien se esou eppes eraus, wou, ah jo, Wintersun kléngt wéi Atavistia, ne? An. Ech sinn net enttäuscht ginn, och wa wa vläit definitiv, an et sinn definitiv Flows op deem Album drop, d'Produktioun ass vläit schonn ze vill deelweis, mee wann s de an deem kosmeschen Aspekt bleifs, verstinn ech et, datt en dat wollt probéieren. Mee ech mengen, et wär besser, sech op déi virun allem Lidder wéi Cosmic Warfare oder Divine Destruction ze konzentréieren an. Wann wann déi eppes kënnen dann ass et verdammt schnell spillen a verdammt gudden gudde melodic death metal oder dann ebe blackened melodic death metal maachen. Ech ging ech ging do nach bëssen eng Schëpp zouleen an dann da gëtt aus deenen definitiv déi nei, dat ass emol meng Meenung, déi nei Nummer op dem verloossenen Himmel wou Wintersun stung, well déi, sorry, mee déi, Déi déi kënnen nemme do mathalen, dat geet net. Jo souwisou gern. Ech denken Winter Sun ass souwisou si du ass Geschicht. Dat Geschicht kucks denken ass et Geschicht ass. An méi wa A ta wisst Dir voilà. Da wisst Dir ja also ech ha mech am Ufang dat weess du Spengen och Ja, ja, ja. ha mech och e bësse spéier gedoe mat mat der Band äh, Jo me so ja eng Winter Sun Coverband sou. E bëssen. Ja, ja, ja, an dat ass och net falsch, gell, wéi gesot, ja.
Ja dat effektiv dat falsch das effektiv ab dem doten Album da war den echten Album den ich mal ganz ginn hat vun hinnen mhm. an ab do muss ich so en ja nee die stehen drüber die stehen definitiv drüber sie, sie können Apps sie können einfach zu machen gut ja gleich interessant aber Ass der scheißegal, interesséiert dach keen. Dat an ech soe mer esou, dat do ass elo deen zweeten Album, ne? Lo gi mer, lo gi mer erëm an d'Detail, wéi dat sech gehéiert hei. Sou, duerch confirméiert Quellen, ech sinn keen, wou elo super grousse Patreon-Fan ass oder esou, ech hunn net vill Patreon-Accounts, zwee fir genau ze sinn, an déi zwee sinn a menger Top 3, Also da wisst dir, sinn ech Patreon, déi hunn esou vill Musek scho fäerdeg, wou ech mer soen, What the hell? Gell? Wat leeft mat deem a Finnland do? Glat a guer näischt. An dann sinn ech awer ëmsou méi frou, sou, Ah, ech weess, wat do kënnt, ech hu scho Schnipselen héieren, sou. Okay. Et gëtt e verdammt schwéiert 2024, dat kanns de mer gleewen, gell? Well ech menge ganz, wann dat stëmmt, da kommen do net nëmmen een, mee da kommen der vläit esouguer dräi an engem Joer. Ech wëll soen, du kanns och iwwerdreiwen, gell? Holy shit!
So, ech maache mol eng Paus, gell? Du bass grad amgaangen, dech total auszeburnen. Also, ech schwätzen do vum Matthias Cipolla, dem Mastermind, definitiv vun Atavistia, esou. Calm your tits, gell? Een geet duer, all Joers vu mir aus, jo gären, mee 3, what the hell, gell? Ech wëll keng Top 10 hunn, wou just Atavistia dra steet. Dat kléngt wierklech scho bal iwwerdriwwen. Mee jo, looss mer dobäi Stir kommen. Looss mer dobäi Stir kommen. Ja, eng wat Jongen motivéiert sinn an Talent hunn, sollen sech och duer fueren. Ja. Well aner maachen et jo net. Fir dat Mann ze soen, jo.
Mee elo hu mer genuch. Äh, Winterson gedisst, an ech géif soen, mir ginn a meng Top 3. Absolut.
An do hunn ech Dottheim's Guard mat Black Medium Current. Wonnert mech absolut guer net. Äh, jo, ech hat d'Band, am Fong kennen ech d'Band nach guer net esou laang, ech kenne se réischt esou säit een, zwee Joer oder esou. Äh, ech hat se och ni vill gelauschtert, wou ech elo héieren hunn, datt se en neien Album erausbréngen, hu ech mer dat eragezu gehat an dat war. Jo, dat kann een och als eng transzendental Rees ugesinn, wat se do gemaach hunn. Also et ginn se schonn éiweg, ech menge se sinn säit, säit, dat ass eng norwegesch progressiv Black Metal Band, déi schonn säit 94 dobäi ass, déi awer definitiv, jo, zweet Well, déi sech awer trotzdem aus där Mass vu Bands, déi deemools opgetruede sinn, esou e bëssen, äh, rausstécht an äh, bëssen eng méi experimentell an avantgardistesch Richtung gaangen ass. An den doten Album äh, mecht genau datselwech. Das, das immens avantgardistesch, das deelweis immens jazzeg oder blueseg schon mat dran. Das schon und dann deelweis bëssen ze verréckt.
Mee ech verstinn. Dat ass immens verréckt den Album, jo. Dat ass dat ass déi spaceg Synth-Elementer an dann ass awer sou déi lues melancholesch Passagë, gell. Sou muer am Grousse Ganze fannen ech den Album huet eng zimmlech melancholesch Oder sou gesinn. Verschidde Vocal Layers, sou wannerschéin clean Vocals an dann déi gutt knaschteg Black Metal Harsh Vocals mat dran. Et ass bizar, et ass wëll. Woch wonner schéin gell.
Dass definitive Konzept Album an mengen Aen ja. vun dem wat ech mol héieren an ech hunn äh, wéi heescht dat Lidd ech hunn den Titel sou cool fonnt äh, Abyss Abyss Perihelion iergendwéi sou eppes. Ech mengen dass dat zweet lescht ass och mat dat längste wat drop ass. Sou 11 Minutte laange Black Metal wou ech okay dat hunn ech och net all Dag héieren. Um, ja, ja.
dass dass esou ofwiesslungsräich an esou Sou déck vill wéi s du sees Bizares dran, dass et ass Konscht. Jo, dat ass definitiv Konscht. Dat ass alles Black Metal, zum Deel schonn, jo, absolut, awer dat ass esou vill méi. Keen normale Black Metal an dat ass trotzdem, also fir mech ass et de beschte Black Metal Album vum Joer, ouni datt en honnertprozenteg Black Metal ass, ne, dat ass. Eppes wat een muss eng Kéier eragelauschtert soll hunn fir et ze verstoen an fir eens ze ginn mam Universum. Dat ass meng Meenung. Dat ass eng gutt Meenung géing ech soen. Ech géing elo emol eppes hierschloen fir datt mer allen zwee kennen herno iwwer eis jo éischt an zweet Plaz, well do si mer e bëssen ënnerschiddlech, géing ech soen du fänks mat denger zweeter un. An dann man ech meng éischt an da okay. schwätze mer iwwer eis éischt an zweet fir dass et ja wat mengst de soll man dat so machen okay. oh. ech will ech will scheiler geis Ma dann ass drum um mir äh, Platz zwee kënnt Apps o oh, Apps bizarres ab sech duch absolute puren Zoufall entdeckt hunn äh, bësse wie omni Vortex och de Steer wie ich die entdeckt hunn. Äh, dat ass eng japanesch Band, déi Kokeshi heescht. Mhm. Äh, den Album äh, sinn Kanji-Schrëftzeechen an Schmeng gëtt Hiyakoku ausgeschwat. Si simmer net 100 Prozent sécher, awer soweit ech recherchéiert hunn, kéint dat eventuell stëmmen. Okay.
Äh, eng immens jong Band 2017 gegrënnt, dat dot ass hiren zweeten Studioalbum. Et ass ganz schwéier eppes iwwer d'Band online ze fannen. Bas un zu eng eng eng Homepage effektiv och, awer ja dat gro du vun der ass op Japanesch mhm. an mhm. dofir ass der ganz viel ze verstoen, awer Ech den doten Album ass mens oft a ménger Lëcht hin an hier geréckelt ginn. Ass si an schënneg gedéch méi. Fuck it, ech hunn den Album esou vill gelauschtert, da war mein mein Summeralbum 2023 definitiv gell. Ah, da hunn du Ibiza äh, Hits a mir hunn dat. Mir hunn dat, ja. Yeah. Äh, ja, den huet e missen op Platz 2 kommen. Äh, das laut, laut, laut Bandcamp ass et eng Mëschung aus New School Hardcore, Black Metal, Post Rock a Screamo. Dat kléngt elo weird an trotzdem muss ech soen, all déi Genren sinn dra vertrueden, definitiv. Schnell aggressiv Riffs wéi s de am Black Metal hues, du hues Breakdowns dran, wéi s de se am Hardcore hues, Blast Beats.
Ultra gechuggt gëtt dran. Genau.
Dann hues awer och roueg Momenter wéis de se am Post-Rock hues gell? An d'Sängerin, ech schwéieren der, d'Sängerin ass krass, dat huet eng esou eng krass Stëmm, dat ass ee vun den gäilste Gesangen déi ech dëst Joer héieren hunn. Ass et e Framënsch?
Dat wosst ech elo net. Dat ass e Framënsch, jo. Ok, ok, ok, ok.
Vun ultra krass, ultra héijen high-pitched Screams bis ultra déif Growls huet dat Framënsch alles drop, gell. Okay, dann, ah, dann ich mein, definitiv ralussen Ech just e Li heieren an dat huet mech awer genauso wie du se so Hä so, wat, wat geschitt du grad? Muss eng weird Mëschung ja awer si gëtt sinn Ech fan si gëtt sinn Ja Ech hat soufall äh, och entdeckt well so ech äh, fan am Joer Bock hat so pankesche Black Metal. da sinn ech auf der Soufall op dat dote getraff gehat an so eng eng geil Entdeckung gewircht ge ja so, so, so lief den Album so wie du mat beschreibs an so wie ech och lo bëssen drwer äh, gelies hunn erënnert mech e bësse vun der Beschreibung hier un eng aner speng der so eng japanesch oder eng südkoreanesch spanisch wees du méi äh, ass hun no Jokei dat och so eng wo bëssen so aus dem näischt opgetrueden ass an och jo keng Ahnung wat ze huelen, mee do geschitt ganz vill Bizarres an ganz vill jo Genren wou s du sech net gings associéieren, wou se einfach sou mir maachen dat elo an ech muss ech muss eralauscheren, ech muss einfach eralauscheren. Jo jo dat kéint der gefalen, dass dass modern et huet sou jo blackgaze-eg an hardcore dat dat ass richteg gäil gell an och déi déi roueg Passagen, dass elo ah dat ass net wierklech cleane Gesang, dat ass éischter sou. geschwatene Gesang, wat hat zwëschenduerch so dra mécht an den roueg Passage oder so, so geflüsters, awer dat mécht och eng immens cool Atmosphär gell an am grouse ganzen ass immens düster trotzdem war sech mm -hmm. düsteren hardcore kann e bei so gell an geil méi méi so Sache well schon gell ich muss méi ich muss méi do ralauusren dann dat werde ich definitiv och man Ok, jo meng Sëlwermedail ass prinzipiell déi selwecht wéi dem Pit seng éischt Plaz. Duerfir géing ech soen, mir schwätzen dann iwwer dat am zweeten Akt. Ech maache fir d'éischt meng Nummer eent an da gi mer beim Pit seng Nummer eent an. Jo meng Nummer eent, och do wee wonnert et mech schonn e bësse muss ech ganz éierlech soen, well Ufank des Joers hätt ech net geduet, datt dat géing op meng Nummer eent kommen. An awer d'Jongen vun Hills Like White Lions mam Album Meander. Jo dat ass definitiv deen Album wou ech am definitiv am meeschte gelauschtert hunn. An definitiv och en Album wou ech analyséiert hunn an all sengen Aspekter, all Lidd ech weess net wéi oft op Repeat carrément gelauschtert hunn. Ech hunn d'Jonge kannt vu virdrun, ech hunn hiren éischten Album, wou einfach self-titled war, kannt an da war ech esou, wow, ech fannen dee cool, wat hie mat senger Stëmm mécht, dat ass Post-Metal, Prog, Metal, mee et ass awer éischter méi Post-orientéiert wéi elo renge Prog, wéi elo meng, keng Ahnung, Aviations oder OK Goodnight, dat ass definitiv méi Post-lasteg. Mee dat wat hie mat senger Stëmm mécht huet mech op deem éischten Album faszinéiert an ech war esou ok cool. Mee ech hu fonnt dass d'Lidder, ech wëll net soe langweileg waren, dat definitiv net, mee et war einfach en Aspekt wou ech dee Moment nach net konnt richteg appréciéieren. Jo an du koum Meander an jo Lidder wéi Coral oder Black Tide wou. Jo, ech kann et net beschreiwen. Et ginn heiansdo Alben, déi kommen dann einfach, déi tauchen op an ech hätt, ja. ech hätt gären mat, mat där déi éischt Plaz gedeelt, äh, wou s du hues, wou ech op menger zweeter hunn. An dat ass och engersäits gutt, dass mer dat elo esou hunn wéi lo, well ech mengen, ech hätt mech belunn, soen ech elo mol esou. Ech, ech hunn einfach de Jongen esou krass gär gewonnen, well ech. Genau dee Stil vu Post-Metal. Wann ech dat, wann ech moar géing eng Post-Metal-Band man, da wär et wahrscheinlech mindestens genau sou, sou orientéiert wéi si dat man, well dat ass genau dat wat ech dëst Joer am meeschte gebraucht hunn. Ok. An ech hu scho ganz vill, scho bal ze vill, dëst Joer iwwer iwwert d'Bouwen hei vertrueden, ob et individuell Episode waren, mat hinne selwer och nach eng Kéier grousse Merci un déi, wa se dann Lëtzebuergesch verstinn, wa net, mir ginn eis schonn eens, jo, wou mer en Interview haten an esou. Dat ass verréckt, dat ass einfach verréckt, wat déi maachen an ech fannen dat einfach super.
Ja, brauchen der Verhänster rappes eng eng Band, déi genauso dat mëscht wies du wies ja en Album deen ass der ass der ass denger Séil schwätzt. Genau genau an do do wann e fir dech gemaach gi wier. Voilà voilà genau dat en ass e fillt sech nämlech och genau esou un esou ah dat do ass fir mech. Ech weess dass net esou ass mee et ass egal.
Äh, dat ass e gäilen Album. Äh, ech hunn e bei Wäitem net esou oft gelauschtert wéi s du. Hie goung zréck. Mee dat ass effektiv, dat ass, et ass seng, seng Stëmm, gell, déi ass einfach de Wahnsinn, gell. Einfach s- Dës, ech hunn nach keng esou eng Stëmm héieren an, an der, a, ech mengen esouguer carrément an der Metal-Welt net. Et ass eng fuerchtbar déif Stëmm, mee en notzt se awer och net honnertprozenteg als déif Stëmm aus. An ech mengen, dat mécht et vläicht esou Ja. attraktiv iergendwéi. So eng, eng, eng, eng Kappstëmm, sou bëssen. Ja, ja, ja, ja, eng Kappstëmm, awer éischter Bass orientéiert. Ja, ja, ja, ja, dat kléngt weird. Muss een et lauschert hunn. Dat ass en Album, wou ech och definitiv géif recommandéieren, fir eng Kéier dëse ze lauschteren, well en ass gutt, en ass wierklech gutt, gell. Do soen ech näischt dogéint an et wonnert mech och net, datt deen op Plaz 1 ass, egal wann deen, deen aneren Album, dee lo nach kënnt, ech verstinn, datt s de en do op Plaz 1 gesat hues. Jo, ech mengen, dass, wéi gesot, dass mat, mat ganz vill héijem Gemeckers hu mer déi Lëschten do ëmmer maachen. Ech Ja. wëll net soen, dass ech déi aner manner, mä effektiv, dat hunn ech och a menger Spotify Wrapped, well jo jiddereen dat mëttlerweil mécht, a mir maachen dat och, eis Wrapped-Lëschte maachen, wou da steet, Wat hues de dës Deeg gelauschtert? An do war een Dag, ech weess net, wat ech do gemeet hunn, ech kann der net soen, ech mengen, ech hu 34 Mol ee Lidd. vun oder prinzipiell e Lidd op Repeat gelauscht huet.
Ja. Grenzt dat un Wahnsinn? Jo, mee dat ass okay. Ech ginn domat eens.
Ech kann och domat liewen, ja. Vun dohier, mir verstinn eis. Zum alle guer eins, du. Richtig.
Voilà, dann kommen mer zu menger Platz 1, respektiv zum Gilles senger Platz 2 an, oh Wunder, oh Wunder, D'ganz Welt wärt schockéiert sin wien dat lo ass, well et ass keen anere wéi Nee Oblivious Karis mat Exul. Ja. Ween hätt dat gedecht? Ech.
Ech och.
Du mé mé. Vun deem Moment u kloer wou den Album erauskomm ass, war dat schon bal kloer gewiescht. U sech schonn, u sech schonn. An wär wär effektiv keen Meander, Heels Like White Lions do dertëschent komm, da wär e bei mir och definitiv op der Eent. Egal, dass ass et hire stäerksten Album? Ech weess et net. Ass et hiren emotionalsten? Jo. Jo. Jo, definitiv. Definitiv jo. Ass definitiv och dee schéinsten, beschten, emotionalsten Album vun 2023. Richteg, jo. Ech hunn, et ass vläicht net jiddwerengem Senges. Ech mengen, fir verschidde Leit si se vläicht ze vill progressiv. Awer ech wie et trefft eis zwee trefft genau de Goût ëgentwéi sou. Ja, ja, ja, also äh, ech meng mir hunn jo och schonn oft iwwer Neobly Viscaris hei geschwat an esou vill Reklamm gemeet wéi nëmme nëmme geet, well et eng fucking underrated Band nach ëmmer ass an äh, 4 Alben dobaussen. Kee vun deene véier huet manner verdéngt wéi mindestens eng Top 3, an egal wat fir enger Lëschten et ass. An et si verdammt genial Museker, an dat wat déi maachen, dat ass. Dat ass de Wahnsinn. Dat ass einfach de Wahnsinn.
Dat ass net normal. Dat ass net normal, datt Leit sech kënnen zesummendoen a mat esou Ideeën, esou Konzepter. Esou eppes schafen. Einfach déi wonnerschéi Melodie man, dass net normal. Ech wéilt et wäre méi Bands wéi si an iergendwou soen ech mer nee et soll een net méi Bands gi wéi si. Voilà. Well si sinn esou charmant an all hire Variatiounen an all hire Lidder. Hir Alben sinn zwar ëmmer, soen ech mol, oh nee nee nee nee et si just 6 Lidder drop. Jo déi 6 Lidder daueren all Kéiers keng Anung wéi laang. Sou kuck wat s de kriss gell. Lauschter ee Lidd, du kanns e Licht 20 mol lauschteren. Ech war um Ufank, soen ech der ganz éierlech, an ech mengen, mir hunn dat jo och schonn ënnert eis esou bediskutéiert, well jo, mir diskutéieren och ausserhalb iwwer zu Saachen, oh Wunder, wien hätt dat geduet, ne? Ech hunn um Ufank hat ech e bësse Krämpes, gell. Also um Ufank war ech esou, ech wosst jo, Urn war jo, also Urn war dee leschten an. Ech sinn do mat enger Virstellung komm, Wow, et gëtt genausou sou faarweg an sou intellektuell wéi Citadel, awer op eng nei Aart a Weis an vläit och e bësse Portal of I dran an sou. An dunn ass jo ee Kuss d'Single gedroppt an war ech sou, Ok, jo, dat ass top, dat ass absolut top. Mee do feelt mär bëssen eppes, den Tëppel um i feelt. Ah, dat kann net sinn. Ah nee, Gilles, du muss elo nach eng Kéier lauschteren. An nach eng Kéier. Feelt, schon verstane.
Nee, mee sou, sou soen, sou, sou wéi wann do géing eppes feelen. Ah, okay. Sou, an, an do hunn ech mer gesot, nee, dat kann net sinn, dat kann, dat ass Neoblier Viscouris, dat kann net sinn, du muss dat elo analyséieren an esou oft lauschteren, wéi et nëmme geet, a genau dee Punkt, du wäers e fannen. An eff, an ech mengen, dat ass, dat ass eppes, wat just Wi-, wat just Neobli-, ech wollt elo Winterson soen, vergiess et, wat, wat just Neobliviscaris kann, déi kënnen dech einfach an de Bann zéien, well, well se genau wëssen, datt hir Fanbase lauschtert alles am Detail. An da wëss, an da ja. wësse mer ganz genau fir wat dass mer die Band huldegen esou wie mer se huldegen. Ja well du geet och effektiv eemo lausren geet net du dat, dat, nee. dat muss e pummel gelauscher ginn da muss op de Punkt analyséiert ginn alles du muss all, all Not muss du genoss ginn die du raus alles, alles alles wat ze ma ah, das, das, das e geilen Album das einfach ja. ja.
Ech hat ech hat am Anfang nach bëssen Angst, ech hat mal guer keng Erwartungen gesat gehabt. Ech hun gesot fuck it, looss ech einfach Iwwerraschung wat ze maachen, well äh, Ja, dat ass och ech wosst dat dat net Bescht. fir Ohm géif ginn an och dat dat net fir Citadel géif ginn an äh, ja wou dann Equus rauskomm ass, dat war dat hat mech och emotional e bësse gebrach gehat, Bëssen, dat Lidd ja, beim ja. éischte Kéier lauschteren. Dat ass esou däischter, dat ass esou schwéier. Dat ass ja, ja, dat ass, dat mens schwéier, ja. Ah, awer awer angenehm schwéier ja, ja, ja. gell. Ja, ja, ja. net, dass du sees oh, freck, du ass am ustrengen ze lausren. Nee, dat, dat, dat geht so wat der Schein an d'Ouer ran an dass dat se genoss einfach. Dat wär so en Album, wo ech mat perélech ging soen. Dat wär so go eng hei schlo grad alterm eng Idee fir eng Episod. Et kënnt et fält e Meteorit op d'Äerd. Wat sinn, du hues keng Anung, du hues dräi Stonnen nach ze liewen, deen do wär drop. Ech weess net firwat, mee deen do wär warscheinlech drop, well e mech op dat virbereet, wat kënnt.
An där Hinsicht.

Äh, geie Gekräischs hannen drun. So, gëff Ja. mer méi.
Gëff Das ist mer aber méi. geil. gell? Keen, keen léis eng gei kreische wie hien. Nee, nee, nee, nee.
Nee, nee, nee. Ja, also, wie gesagt, mich wundert es nicht, dass bei dir op der een das. Ich Voilà. voilà. könnten die zwei op, op dieselbe Platz setzen, op een, zwei Alben op een, das ist nicht richtig. An dem Fall, me, ja, das, das, das, äh, den Album vom Joa. Dem Pit säin Album vum Joer. Ja. Ähm, mäin zweeten, ja, da sommer alt wär den zweeten, mee mindestens genau so gär wie den éischte ge. Ja.
Voilà. Hat man se. Ist Top 10. Mir net gepackt. An äh, lo hu man nach ganz vill äh, ne ganz vill Sputte man nëmme. Ech mengen Joer geht geht zum Recht. 24 ass schon verdammt vill ugekënnecht vun vu gudden Alben déi um Wee sinn, wou ech mer elo schonn Gedanke maachen, Merd, wat maan ech nächst Joer? Lëtzebuerger sinn och ënnerwee, do sinn ganz vill Festivals, do sinn, dass dass dass dass ech scho gutt iwwerlueden, scho bal erëm ze vill, wou ech mer soen, oh, chill, gell? An ähm, Ech loosse mer einfach alles op mech duerkommen. Ja, dat ass d'klassesch Pit-Method, esou wéi sech dat gehéiert. Ech muss mer dat, Genau. ech muss meng Scheif ofschneide vun dir. das angenehme Liwensstil muss ich so ja, das heißt ja. so chaotisch für andere die man no gucken aber für mich ist super angenehm ich mein das echt für andere also so ah. will ganz space zu sinn gell äh, ich verstehen, ich verstehen. Nee, ich mein, Freundin sieht da doch ernst Salut, okay, dat, dat, dat, gut, gut, dass ich net gesot hun. Mir war das awer och net gut wann Halle seet, mir awer besser wann Halle seet. Nee, du, nee, du, net, du net so schlimm, du net so schlimm, awer hat versteet hans net wie ich bei verschiedene Sachen so so ruhig ka bleiwen an äh, ja. Ech ginn him awer Das ist recht. einfach eng Konscht. Eng Iwwerliewenskonst. Ja.
Souvill dozou, wéi gesot. Ja. Mir hunn gepackt an ähm, ech mengen dat was du sowieso da déi Läscht fir dëst Joer, nächst Joer ass ja, schon rëm ganz vill ganz vill geplangt an mir ginn och op eis honnertsten elo duer wo ja wo och schon Appes im Kasten ass.

an eng gutt Gesondheet.
Absolut.
Dann héiere mer eis rëm am Joer 2024. Absolute Wahnsinn.
Tip top. Bis dann. Na jo. Au revoir, dir Leit.
Tschüss.